e gengo wang' apaya mowuok Kindu Bay kochomo Homa Bay. Wadonjo e dala wuod onagi moro matinde odong' na mataro pi e oganda modakie dalano endi. Mano miye nyinga ni Simbi Nyaima. En ang'o manotimore momiyo pi noimo dala wuod onagi ni ende ma bende ochake ni Simbi Nyaima? To gi nyidho nyidho ma a malo ni dalani nosienyore, osienyore moling'ore piny ma koro Pi odong' kaka inene ni. Mane orwako cha. Kode ni ng'iya ne chien. Miyo ma gidhi godo cha. Eh, koro kode ni ng'iya ne chien kuma wae. Lokre ne ng'iya ne chien. Atiro ng'e dholuo. Lokre ng'iya ne chien. To kolokore ni oyudo mana ka name moneno. Alokra ne gi chien. Eh, lokre ng'iya ne chien. Neno ka koro e nam.

Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Tielo machielo kaka watime pile, sigand Luo asebedo kasingonu pile kod pile ni abiro bedo kalimo kuondego eki mag ah, bende e piny Luo kendo bende kawuono watimo limbe ei Karachuonyo kaendi. Ondamo moko manok kowuok ah, Boma maduong' ma Kindu Bay kendo wadonjo Simbi Nyaima. Maendi e sigand Simbi Nyaima ma bende wakelo ni kawuono ka achiel kachiel. Luonga Jong Junior ka maendi en AJ Media an kaendi koda ka jalony mabiro miyowa sigana ni endi kochakore e kaka ne obedoe masani endi odong' na mataro muneno ng'ewa kaendi. Aonge mathoth arwakni machiegni. Chal nade? An maber ahinya. Ero kamano mang'eny. Antie masawa. Adwaro mondo bende kapok wachako inyis jogi nyingi ni iluongi ni ng'awa. Eh, an nyinga iluongo ni Sara Adhiambo Oluoch. Nyar Kisumo Korando motedo Karachuonyo. E dhot moro matin iluongo ni Kogweno. Be ok otin en dhot maduong' iluongo ni Kogweno Masimbi. Eh. Ah, Koni bire to idhiga mane? Abiro koni tarik apar gachiel dwe mar apar gachiel e piero aboro gabich e higa mar piero aboro gabich nyaka tarik ang'e nyaka tarik ok inyal ruwenyi tarik mokendi ok ruwenyi koro wan kaendi mondo igo inyiswa ni to sim waneno chien kaniendi ah, Ochopo nade ma obedo nam koro sani ji nyalo biro nene kama endi? E nam uneno kaeni ma koro unene o- o- but dalanana kaeni mane rangayani namni chon ne ok en nam namni ne en dala dalano ne en dala maduong' kendo wuon dala ne jadoho Wuon wuon dalano. wuon dala ne jadoho mane nigi mon adek To kaka ung'eyo joma chon, joma ne nigi doho ne joma ne gichiemo. Koro ne ging'iyo ni gikaw seree giket e dalano. Kaka joluo jonyadhi. Kaka joluo jonyadhi. Nyadhi ne lich ahinya. Kata seree no be kane itime, ne ok time gi mona mona gi, ma hivi hivi gi. Gin mama modongo, mama nyalo tugo, nyalo miel, nyalo diro tong', nyalo go sigalagala. Mago e mine mane yuoro e nyasi mar madho kong'o no. wuone bende mana wuone ma pech miechgi oriere maler. Koro ne chieng'no ne gibiro madho kong'o e dalano. To kane ginelea gi madho kong'o mar nyasi mar madho kong'ono, kendo ne dala mane gi rangach, rangach ne gibathe kocha cho, to rangajino loka kocha. Koni ne tok dala, mhm. to rangach ne ni loka kocha. Koro kane gidhi mbele gi nyasi mar madho kong'ono, sama koro chubudho chacho ma tho terore mm. ma tho terore malich mm. kendo mine ma chon chon be ne onge kata law mm -hmm. ma ne rwako ne gimoro miluongo ni chieno miwiro awira ibiro dok koni ibiro dok koni mm. koro mama moro nisieki gi e rangach mm-hmm. mama ni en mama ma kata mana ne soche onge go maber mm -hmm. Rwakruok bok rwakore maber. En ng'a ma ma ne madum. No, ne ne en ng'at moro ma nochalo ng'ama suche rach. Dung' bende odung', arufu be en go, law morwakore godo malong'o bende onge. Koyo bobiro ka gima koyo ochame. To kodonjo ni i, modonjo e dalano kama, to wuon dala ni nene. suya go suya mane en go marach no ogoyo jo math to ka gilokore kama to ino gima donjo bama moro mararacha bas kae to nikech teko mar wuon dala wuon dala noriembe wuon dala ogole wuon dala ogole to kosegole odhi e ot mokwongo Ute mag mine mag ah, Kinde gin mine adek. Jadolo ne nigi mine adek. Koro ot matung' konchi odonje. Mama ni oriembe. Nikech arufu neno. Kochako odhi e ot mar ariyo, be otimo mana gima mama achiel achiel otimo nikech arufu ne en gima rach. Arufu rach, arufu dung', to suya bende rach. Odhi e ot mar adek. Kodhi e ot mar adek, ot mar adek ni bende kochope ni i, to mama cha ne olitne. Kane olit ne mamano, mamano norwake, omiye nyuka, oketo ne mach, ooyo, nikech ochalo ng'ama bende koyo be nohinge. Koyo ne chame. Koro kaka ne koyo chame kamano, ne olit ne mamani, mamani ne orwake maber kolit ne. Kaeto openjo mamano, irwaka maber nyawegi? Chwori odhi kanye? Chwori ni kanye? Chwori ni kanye? Mm. To kon ah chwora to cham mana ni kacha mm -hmm. madho kong'o. Eh, kuma ne ji methe cha. Kuma ne ji methe. Mm -hmm. Nikech kata en ok owinjore bedo kanyo. Mm -hmm. Ne onge gi gi gi, gi gimoro ma nonyalo timo. Mm -hmm. Dongo bende ne ok odongo kaka mine mane metho ka. Yeah. Koro kosedhi kanyo. Mm -hmm. To kone ne okone kare dhi kone mm -hmm. chwori no. Mm -hmm. Dhi kone chworino niya, Nitie wach ma dwa wachone. Nitie gima dwa wachone. Nitie gima dwa wachone. Mondo iluonge ane obi ane ka. To ka mamani odhi to konene gi chworeno, oriembe. Oriembe. Oriembe nikech ok owinjore bedo kanyo. Okoni chak idog adoga kendo. Nyiso ni joma mine ne ok bed kama chwo ne methe. Ne ok bed mana mo- mana mana mana moyier mong'e sigiya, ong'e ti- mielo mielo moluongo ni bodi, ong'e wer. ong'e diro tong'. Dudu. Dudu nyalo miel. Ayudo kaka ar ing'e dudu to ithnya thi matin. Atimo sigand luo. Awuoro king'e nyaka mele mag dudu. To itin malich. Nyaka kondo, iyudo ka ne joma chon ne mielo. Ne gin go be wazego man gi kondo kondo go. ema ne gin go kanyo oriembe ochako oduogo mar ariyo ma ochako ni dok adoka kendo dok adoka mar adek choka chir choka choka chir ne kaka nyathi ng'e weche mabeyo na malich to kochoko chir ochako odoke ni i owada korka jaduong' cha iye owang' ma wuon dala mm. odhi okawo seke mano methogo mhm. to go godo wi mama cha chonja ni methogo seke go seke mm. to seke ni kosegogo wi mama to ridho mhm. kendo ogoye gi, gi teko ohinyo wiye matin koro kodok chien kucha oyudo mama cha to o, mama neno ka wiye bende koro chu, wiye chwe remo to koni ei to koro o- o- mae ka gima iago kuome kanyo ni mae gima ago kuome iye wang' ochwada gi ginendo kare ok rach wadwa wuok ka sani Onyise ni ma ok rach, wadwa wuok. wadwa wuok kare ok rach Be in gi nyithi in gi nyithindo adi? Okona an gi nyithindo adek. Ariyo wan go ka to achiel to ohere ni kode kucho. Be- Nyathini achiel ni kama omadhe Omadhe ka on- nie tiende kanyo bedo kode e tie kom nyaluo kanyo. kama okate ogode o- o- ogade kal. Kama ogade kal no endo. kamo kade kalno mhm. nyathino ohere malich ma ok onyal weye mhm. koro koni ya mhm. be kendo chako koni mama ni nyathi mineno no be monyiso baba ni mama wuondi onge wendo moro maluongi oh. mana mama moro mane uriembo kacha ema ema mama ni e odwa kucho ema mama wuondi ni wendo moro nitie mm. Koro gini nochako medo i wang'o jaduong'ni. Omiye mirima. Kama koro kelo, omiye mirima mang'eny. Ema koro kelo gocho mar ang'o? Mar, ma- mar wiyeni gi osekeni. Koro koni kare ber, wawuogi. A de giwuok. Nyathi cha dodong'. Nyathi dong' gi wuon-gi nikech ok onyal pogore gi wuon. Owuok gi nyithinde ariyogi, wuoth nowuothore, ne giwuotho kabisa. Kae ka gisewuotho, to gi, ka- gi, sama ne eh, giwuok kanyo ma koro gi- pok gidhi e d- mabor ahinya, to gimoro biro ka, ka midudue, ka gima koth dwa chue. Eh, piny otimo rumbi matin Rumbi matin. To piny motimo rumbi matin ka gima koth modwago nyidho nyidho matindo tindo tindo tindo. Koro kama ne okete, kama ne gimadhe kong'oni, nikech nitie tawo miluongo ni eh, dak mane igole kong'oni koro kama gibuore ni kama gibore kama ne gimetheni koro t- pier dagni tawo mane gimadhe kong'oni kamoro enjego pinyni ng'ech moro wuok e tiende kanyo ng'echni medore ameda ng'echni medore ameda Ng'i- ng'ich mane gi- samoro giparo ni okel gi kong'o manie iye ka okeli kenge manie iye kani kare ng'echino en omedore ma koro nochuno mine ka koro ochung' malo olandore alanda kama Koro ing'e ni ng'ich ng'eny ka to ka gido gire bwogi Ochal achiya be. ochela chiya be yawa kare ing'e nyaka weche mag achiya go jowa Wa- Wan joluo gi tiende. Ang'oro ka in e tie in e tie joma dongo kabisa nikech achiya no mondo athi ng'eyo ok yot sani koro achiya ni omedore ameda momedore ma kato ka gibwok ma gichung' ni in nikech ng'ich no ng'eny to gi nyidho nyidho ma malo ni dalani ne osienyore osinyore moling'ore piny makoro pi odong' kaka inene ni Sechego yudo ka koth chwe koso mana chia chia momiyo pi dalo si. nyidho nyidho imana mbele ka nyidho imana mbele ni dalani osienyore gi jogi jogi onyumore piny ka onyumore molal oling'ore molal mhm. eh. koro mama tero safari dhi koro mama mane giwuogo kacha mhm. mane orwako cha kode ni ng'iya ne chien miyo ma gidhi godo cha eh koro kode ni ng'iya ne chien kuma waen lokre ne ng'iya ne chien mhm. atiro ng'e dholuo lokre ing'i ane chien to kolokore ni oyudo mana ka nam ema oneno Koro alokra ne ang'e chien. Eh, lokre ing'i ane chien neno ka koro e nam no koro Mae ema noneno seche mane olokore kong'iyo koloko neno to nikech ne dichuo osewang'o iye ne ok ochande kata matin ne chuo mare mane en godo mane owuok godo nowa wa nyathine no kako bedo kako no nambo no dala no osebedo kamano giwuok oka gidhi jogi nowuotho mano mi julu wacho niya kik ng'ama dhako wuog e dalani ka iye owang' gik maricho biro timore gik maricho biro timore dala nyalo bedo kata gi kuong' eh kendo inyalo wuo ni ni mirima ok ber gi ng'ama miyo kelo chandruok eh, mos mos kabisa. Kaeto chandruok no to nobiro mapiyo Biro mapiyo seche mapiyo, eto ne ok o- o- o- o- odhi mos. Koro kaka ne giwuotho no, ne giwuotho ma ne gidhi nyaka gichopo e bungu moro moswatore, Eh, bungu bung- modinore, modinore. modinore kabisa, Motwere molingo. motwere. Eh, omiyo- Eh, mora igocho dho- yaw. Wan kama Ome- nikech Eja ayudo. Media Mm. En nyakalondo motelo e piny Luo mana mar nyiso Luo kitwa gi timbewa. Mano miyo ng'ama taye en ng'ama nigi lony bende dho Luo. Ayie kodi omera. Lony ma in go imora kabisa. Imora mang'eny. Koro bungu ni otwere, gidonjo e bungu. Ka gisedonjo e bungu, mama mane ogole kae cha odhi olal. Miyo mane ogole eh, mane ogole dalane cha Cha. olalne. Olalne koro. E bungu ka. E bungu ka. Koro odong' gi nyithinde gi adi? Ariyo. Koro nyithindgi kodong' ariyo to kaka bungu modinore nigi suna. Suna ochako kayo nyithindo. Nikech e piny be samoro ne ng'ich. Ne ng'ich. Mm. To gi chuny bungu no kaka olil no. Mm. Koro ochako kayo nyithindo suna. Mm. To kochako kayo nyithindo to chako mawach ni eh onego suna ochwad eh nyithinda ma suna migori ya ma suna migori nyathina mm. ya ma suna migori nyathina suna mm. koro nyithindo go lit ne nikech suna koro kayo ne nyithindo onget be ng'e kaka ne giwuok onget be Dwe machon ka bende onge de gini go malong'o be ne onge. Indi machon ji mure mna gibe piende. Eh? Koro pien be onge kacha. Koro dhi olal. Kose lal ni e olal ni gie bungu. Koro kose lal e bungu. Okaro dhi odonje nam moro ni nam gwase. Ng'adi. Nyiso ni igori e suna. Dibed no bed ni suna migori. E suna migori no. Kama the word suna migori to mna owuoke. kama ne nying mar Suna Migori owuokie. Mhm. Kanyo be kidwa luwe loni, mhm. tiyudo ka jolejo ni kanyo iluonge ni god kweru be Suna Migori go kar god kweru. Kama bende jolejo omake kambi kanyo gi lamo. Melkiyo yaye, eh, ng'e weche gi. Kanye mano thoye moike. Mano sigana machielo. Nyiso ni miyo chewuok ka. Weche wuok ka. To dhi ogo stop Migori. Kamano. kama ne mudho nitie cha kama ne oswatore eh koro kanyo kama olel no opinje suna na nyithinde ge gore suna suna nikech su, eh suna migori nyithinda ma nyithinda ma suna migori e yawa nyithinda ma suna migori e e suna migori e dho wad suna migori kaka owuok mm -hmm. kato dhi olal koro koro koselal ma ndiro lenga lenga ka en kaka olal cha karo dhi odonje nam na mar lek gwasi lem lem lolwe ni eh. victoria wani eh. maduong ni hmm. kama dho wath mo lek gwasi kanyo modhi odonje mhm. oling e pi kanyo ndaladi neno hono hmm. ndaladi mobede e pi eh. bwo pi kae mhm. koro chieng moro mhm. jalupo moro baonge kata mana kore baonge gimoro yani en en na dhano lakini noonge yuto mm. Okuo mana gogo. Ogwonyore gi pado. Maskini onge kata dhako. Koro eh koro odhi lupo. Koro gogo ne no ema mama ni odhi odonje kaka rech. Gogo ne cha omako mama ni. Odhi omako mama ni. Koro mama ni be ng'ani be ka ywayo gogo ni ing'eni oywayo komor ni oyudo thuond rech marang'ongo. To omo ywa ywaya oywa ywaya omako oywa ywa gogoni ng'eno moro ywa gogoni om- to kohango golo gogoni oko mondo koye oko kuth chonde owinjo kopek mamor kabisa ni kawuono nyasaye ogwedha to kodhi ok- koye oko kuth choni to koele kamano dhano ema owuok koro kuchocha odhi owuok ka ng'ama tin ma koro nigi sura maber mondisore, nyako matin maber. Koro penje, koro ng'ani to ringo nikech kidhi mako rech idhi mako rech tidwa wuog ang'o gi dhano, ing'eni oringo. To koni a a ng'ani nyakoni koni mowuok e gogoni, duog aduoga ka jaduong'. Kik iluor. Bi bi mondo wawuo yawa. Wawuo awuoya. To ne giwuoyo mi koni wabiro dak kodi kaka dhako gi dichwo. Ma jogi dwa winjore ka. Ma ang' ne gi ma gikawore motere dala. Obedo kaka dhako. Ma kochi dala. Mano nyamgodho. Nyamgodho. Koro nying ng'ani ne en nyamgodho wuod ombare. Urubare. Mano koro yo dhake nam. E ng'uogo dhake nam. Odhi gi dhako dala. Odhi gi dhako dala. Ka gise winjore be. Ngima ochako lokore be. Ka ma odhi dala ma giwinjore no, ngima olokore. Ngima olokore. Ngima olokore ka okendo mon adi? Omedo mon ariyo. Kato mwandu chako donjo adonja. Koro en ng'ama koro jamoko. Jotich nitiere dala. Hmm? Jotich nie dala. Nyithindo koro nyalo yudore. Gima onyalo yudore. Owe wach lupo koro. Mwandu nitie. Mwandu nitie. Koro lupo cha onge. Koro en tajiri. ma nyithindo koro en go, ma ji odak e ngima maber, ma moro bede dala. Koro, chieng' moro machielo, nyasi mar kong'o achiel bochako tim ka e dala moro. Koro oluonggi, oluong Nyamgodho wuod Ombare mondo odhi e nyasino. En bende koro kodhi to joluonge ne romine matindo. To dhako maduong' koro chalo nyathi maduong' e ot. Wach jaluo jaraha. Jaluo jaraha. Odo wuotho gi monde matindo gi. Odo wuotho gi monde matindo gi. Kendo ber ne. Bas ok koro dwa dhigo. E nyasi. E nyasi mar ang'owa. Nyasi ma mana mar kong'o machielo. Dala machielo kendo. Ne gichope nyasi. maber gi monde ariyogi, nyasi odhi maber. Ka koro chieng' loko lando, ing'e chieng' loko lando? Chieng' podho, eh kare ing'e chieng' loko lando. Ka chieng' loko lando ni, bas koro kone gini ooyo. Ma chieng' loko lando ni, koro mine ga gi nyith monda gi dogu dala udhi yawne gwen dala. Dhi yawne uru gwen dala. Joma chwo dong' kendgi. Joma chwo koro dong', koro udog uru. Adi ne gitimo kamano, mine obiro maber, Mine ochopo nyaka dala ma giyawo ne gwen ma gwen odonjo ma gidonjo e nindo. Koro nindo ne ginindo maber to ka sa auchiel otieno jaduong' duogo koro ose ametho ae nyasi koro biro. Ko jaduong' biro kawuotho jaduong' biro kawuotho jaduong' biro kawuotho, koro Oyudo kosemer. Oyudo ka jiri obedo osemer. Mine ka be kare nomer. Mano wuod Ombare. Mano Suzana Ombare. Koro oduong' othigo madongo ka. Thigo en dhoot. Thigo en dhoot. Koro oduong' thigo oduong' oduong' oduong' dhoot. Onge ng'ama ok ji okre ji nok mine ka kare ne omer saidi monindo kwanyo. Koro mama manoweyo cha mane ok odhige. e nyasi cha mane ogole picha nikech en koro e dhako maduong' ema nowinjo to koyawne ni i koyawne yawa ni i to iye wang' nikech noparo mon matindo ka jobeyo ka ema owuo ni nyalo yawo to kare ng'ama ok odwar ma- maduong' ni ema koro yawne chako wachone ni e oyanyoni to kata guok mana golo mana e pini Bende nyalo budho kapok kata guok pone agolo pini budho kapok oyawna dhoot nang'o? To oling' aling'a, oling' ok owuoyo mamane ok owuoyo, odok adoga onindo. Koro kosenindo to ka kiny piny ru, ma koro piny ose opimo ni koro kong'o osewuok ewi jaduong'. Koro openjo jaduong', to jaduong', adier koro to wapenjie. Nyoro ne adhi yawoni dhoot, nitie wach moro mane iwacho. to dhi nya paro wach mani wacho ni gimi penja onge guok indi podi na guok guok pacha gole gine ibuta buta mano dhako mane ogole nam koro omedo mana yanye kod nuoyo wachni koro mama ni iye nodhi owang' obedo ne malit ahinya oywak mana gi kanyo malit sama noywakno gik moko ochako sudo bute machiegni. Dhok modhi kwath oduogo, gwen manie dala oduogo, nyithindo mane nitie oduogo, mon ka ochokore kuno moluore. To apara ni ja, ja, ng'anani okoni koro jaduong'ni pod ok oparo kata ka ichokore nang'o. Okoni sawa, kare we guok odok kuma nigolie.

Aye. En o- o- o- ong'ang'ana kamano ma onge gigo pasore mana pasore ne pasa kamano ma nyako cho mama cho donje pi. Kosedonge pi to gigi bochako donje pi moluwe. Mit nyamgodho no ni mae giga ka giga te od- dalo donge chietho wuoye kulu kuchocho. Dala odong' nodong' gi ute ka kende gi chietho wuoye dala. Mwandu mane aseloso ma wi o no ne owinjo marach malit mobedo shocked modong' kanyo. Odong' adong'a kanyo kotuo olokore yien gi luth mane en go tandogo jogi. Otuo atuoya kanyo. Otuo ka yien, odong' kanyo. olokore aloka yien motuo komako tiki iluongo ni ola- en- en- kaka be wacho ni o- o- odong' adong'a ko en omako statude Eh, Statue, en ng'ama- sa- statude eh, statude kato omako tike bete ol- oludheno bende os- o- o- ne en go siro go kanyo koro jogi nolal kamago Ma ngima obedo ne kamano ma koro mano e kaka ne story ni orum aruma kamano. Bang' mano e giko mar story no. Tho tinda tinda dong bap dera maka kwara nyaka wache kamano. Eh. Mano chik luo. Eh. Kitieko sigana. Eh. Joma Atho tinde adongo adonga romi bap nera maka kwara. Eh, bap nerwa maka kwara. Nera ing'e ni wuod kwarwa. Eh. Koro we atiek ka penji penjo matin kaeto walor chenro nikech pod wan gi jaduong' ma wang' nodhi ong'iso mathoth ahinya kotenore gi sigand mano indi mar Simbi Nyaima. Higni osekalo bura nyaka nochakre kaluwore gi n- e nonro mane asetimo magi duto te notimore e- e kindega mar gana achiel ah, kod mia abiriyo kanyo endi sani wan e gana ariyo ah, gana- gana elfu ariyo kod piero gang'wen nyiso ni higni osekalo moloyo higni alufu adek duto nyaka ne sigana ma kama endi timre e pinywa ma wantiere ni endi. Bang' ka nyam kata bende bang' ka dhako magalagala mane oriembi e Siminyai ma kaendi oringo modhi nyaka e piny Gwasi monene kuno, a- ang'o motimo? Ochako onene kamoro kendo? Dhako ma mano riemb kae odhi gwase oromo gi nyamgondho kende owuok ka nyamgondho bo chako nene kamoro kendo igni go tek e eh, kicho nene kuonde ariyo e kara chwonyo ka kod gwase ok odwara le pi kanyo to kaluwore gi history ma kuma nayude history ni gi mama maduong' moti meniting'e ting'a kendo en story madhi mabor modhi mabor nikech omanyo nyaka Rusinga odhi nyaka Rusinga gi Chula Rusinga Chula Rusinga ruedhi moko ka o connect gi mama ni mama ni owuotho e piny luo ka kichaki yo kendo nganyi gini ochako connect godo mino molo kanyunja to bedo nade kanyunja gini yudo connect go e piny luo ka kabisa nyaka piny western owuotho kendo ka rusinga gini rusinga gini kite mane ruodhi madhawo ka e pika kanyo ing'eni yudo ka mama ni bende omakore gi wachini eh koro olandore e, e, e, e piny ka olandore odhi nyaka western kanyo otime ne hono en na hono mane wuotho kosetimo hono ne ka to chako kaka nodhi e nam ni to kendo Rusinga kacha ka ochako omakore gi wach Rusinga ka ruedhi ka ruedhi kite moko nitiere kanyo machalo ruedhi mai koro makore e piny luo kabisa nyaka western eh ka wayo mano indi koro waduoga nena e dala kama noriembe modong' pi moneno sani ni endi pigni endi biro gi ber mage nikech samoro wayudo ka jolemo tuome mm. Joma tuo biro kanyo, ma gibiro nikech ang'o? Nitiere teko man gi pigni? E, aneno pigni ka nene, pigni nigi ber. Pigni nigi ber. Nikech pigni ka in gi rash, in gi guonyo guonyo guonyo ni, tiluokori kode, pigni biro konyi. Pigni nyalo bedo gi tuo mar kind tielo man gi nyungu nyungu gik ma mako kind tielo ng'ich moko mako kind tielo kitiendo gi ibro luoke ibro luoke gi ibro luoke gi pisimbini obro thiedhi jolejo jorope joka baba joka baba ndio joka baba joka mama go bende kawo pigni gilemo ne godo ji mang'eyo ni ng'ato ok nyal kata sani ni donge ineno ji mosedonjo e dalana ka mobiro madwa kawo pigini kendo gia mabor moko oa Sembo pi dhi nyaka loka idho nyaka ndege tiende ni e yor lamo e lemo be jolemo jolemo tiyo kode. Nyaka joluongo mogik, nyaka jorope. Ee, itiyo kode e yor lemo. Bedo ni itiyo kode e yor lemo kata e yor lamo, e, dobed adier ni seche moko maendi ne en ono ma Nyasaye, ok ne en ono moro mowuok samoro e lwet ng'ato, mano biro ma oweyo gima chal kama niendi. Hono niendi nikech jolemo bende tiyo kode. E, mae ka ne en adier, mano penjo maber. O, ma mane oriemb kani, Nyasaye nooro malaikane. To jogi to nonene ka ng'ama dung' adung'a. Koro tich ma notimo kanyo notimo gi teko mar gino tiyo gi teko mar Nyasaye dwa nyiso ni ne giriembo malaika. Koro pigno bende nigi teko nikech ma ne tich Nyasaye kare mama cha ne malaika. Giriembo malaika e dala. Koro kanyo bende joluo wa kata mana jopiny jo ng'a kata wuoyi matin gimonyalo bironi marach e mbele ni kare Nyasaye e moore. To bende joma Nyasaye orogo ok ti gi joma beyo beyo. Gin gik maricho richo ma kata kodonj ni dala to ikawo ka gik manono machandi achanda to kare Nyasaye ema olimi. Nyasaye nolimo dalani to weg dalani nogalore nogalore moriembo giriembo malaika mar Nyasaye. Emomiyo pigni nigi teko. Ineno kaka jolecho dawore ka. Ang'o momiyo gidawore? Dikoro onge ber ma gineno kuom dawruok ne gikawo pigini, gitiyo gi pigini, dikoro ok giduogi. Dikoro giduogi, ne ka joluong mogik, dono ka koro maka mokalo gi, dono mokalo ga piko, kalo ga piko, gia mane e nambni, kendo gi, gi, gitweyo, gitweyo, gilemo ma ginindi e koyono, e tie nambuno. Koro. E ma tich Nyasaye. Mm. Uh, ka watieko uh, mama, adha ni mondo iwachna nitiere gik moko ma samoro nitie seche ma pigni endi dung' to kodung' to piny chiek. Eh. En gima dier. Eh, en gima diera sama odung' to piny chiek adier. To kendo dung' ne no seche moko mama cha dung' mamad no samoro ema okelo tik manodhi godo cha omiyo oriembe cha oweyo kanyo kini otuodo no tuodo bende obedo go kanyo ma samoro three quarter mar nambo no omoko amoka otuodo to tuodo go be ema chako odum ga face mar otuodo no yani kinene kaka otuodo omoko kanyo to iwacho ni mano e face of e such mama cha mama mane wagiriembo no sura mar mama no ema mane onyiso watu wadogo nyiso faith faith nene yani yani soche ne chalo kamano koro samo odung to wakeyo adieri wakeyo adieri samo odung ahinya sata ma koro kata kam kendo ni kodung odung mopogore opogore samo edo kodung ka gima ng'ato loso ni kata e ot samo odung ka gimoro mokuok ma kata gimoro motho koro jo welo moko abiro ka samo dungano to kawo kitamba kete umgi ne gidino umgi to wan to koro wang'iyo gore chogo kuod kata i ng'ato Eh, ka chieng' moro bochako lala lala. Koro wakeyo adieri. Sama duto wakeyo. Be, be, be un gi yuto seche moko e nam kaendi machalo kaka onyalo dhi mondo omak rech kanyo gik kaka mago be nitie e nam simbi kaendi Ah, bo- rech to ok nyal bedo, kata ogwal ok nyal bedo kanyo. Onge gi outlet gi inlet, onge. Koro en gimoro ma be otimo en chumbi ahinya. Chumbi ahinya ma gimoro amora ma nyalo bedo ni koro gik mangimago onge mana nitiere winy moko kanyo machalo asoko. Lewni mondo iluongo na soko, nying mero iluongo na soko. Koro gin gi type mang'eny. Koro iyudo ka gin gibet abeta gichamo mana gik otodo otodo go akene otodo otodo go be nigi gik moko e igi kanyo machalo chiemb winyo. Eh, piny chiemb winyo. Eh, koro jo wan koro mano bende e, Be, berne bende en nam ni pigno endo konyowa kata kikun man e ot. Kikun kodonjore ni, kata guok ok nyal bedo gi kikun e gweng'wa ka. Ee, pigno bende kijoko ichomo ne dhiang' gi pi, pige momodhi ni dherore mathin, bende kelo dho dhiang' bedo mamit. Ee, kendo onego kute mag ang'o? ichomone, ok imiye direct to be ok omodhi. Ka iomone pi moro moro to iolone matin nikech balane ni kacha to sani opong'. Opong' ma sani koro balano be ok yudre e yo mayot. Koro balane konyowa gi dhok. Koro pigni ema idhero ne dhiang', pi dhiang' modwa modho migolo e aora. Ee. Lony kata somo masani endi wacho ni lek ma kamaeni kata bende namni endi nobedo formed kata nolosore kaluwore gi lingruok mar piny maendi sama uwinjo wacho gang'o nikech eh, jomosomo wacho ni onge gi tutne tutne ok inyal chopo seche ma jolony wacho ni nam noling'ore un to wacho ni en sigana e piny luo gigi donjo ni ganade gigi temna lony mar somo mar wa- bo- weche wazungu modonjo sani nikech koro ing'e ni jopuonje Ji osomo ma jopuonj odhi e training ma ng'ato osomo geographical nyaka opuonj geographical nikech kopuonjo kobiro gi nyathi ka to amona lingruok yani mar sienyruok yani sienyruok mar piny mono sienyore to lingore piny eh to koro sani gimomiyo an awacho ni ma to lony mar part of ang'o geographical to ma en mar myth Koro ipogo geographical gi myth. Myth ka. Koro myth gi. Donge no ka wan kodi ka? Donge koro ji nenowa mm. kaka wabedo? Mm-hmm. Ji be kalowa. A ah, kalo mamin Johana kata kalo mama Sara mm. gi kijana moro. Mm. Koting'o iluongo nang'o? Oting'o microphone. Koro giwuoyo. Donge wang' ne wawuog ka? Wabiro siko ka? Donge wang' ne walal? Donge wang' ka noduogo aduoga kama kombego wabiro duoko? Koro sama ne gini timore, neighbors ne nitie nikech jo- jodongo jodongogi. Ne nitie ema ukawo lony gi endi duto kowuok kuom E koro sama ne gini timore, bedi ne pod aonge diere no, nitiere ng'at mane bathe maneno gima notimore no. Ng'ani ema odong' gi wachni. Koro en bolande mana kodhi kodhi kodhi kodhi kodhi kamano. Koro kaka in be ang' ji neno ni eh, Mama Sara aneno gi kijana moro mathin obro dalne kacha nyaka owuoyo to tiko ne microphone to donge ji bro donge jogo neni donge gimbe giwacho ni waneno Mama Sara donge giwacho ni donge donge kamano ni chieng' ma kama gari mono ochung' e dalana ka nyathi ma kijana moro wuoyo gi Mama Sara to akene gi wacha ang'o kata ni- kata ka koro mobedo kagi to ibo koni no- nogo story mar simbi ka koro kijende ma ni rangaya ka Gima dong' ka wacho. dong' ka wachore koro ah nche Kalo wacho. eh min jana nyicho biro ka nche bende moro biro ire kanyo bende ge gogo mbaka mar simbi a higa ma kama donge kata koro bende aselal abe koro aonge to wachno dong' wachno dong' ni nawuoyo gi gi idara uni lu ajwang junior idara mar idara mar AJ Media. AJ, AJ Media. Yeah. Oh, AJ Media. Uh, oh, my AJ. AJ. Oh, my A. Uh-huh. To my J. J. To lose ma ok digi. ma jo digital e bang'eyo. Koro story na bro do. bro dong' e gweng'ni ni an bende tiri mama moro ni e kona ka jomida ne biro ne mana ire ka ma wuo godo ok obi rumo koro kata ok jo geographical be kawo part gi no nikech gimbe ne gidhi e somo ma gintiere senyruok mar piny nitiere ga ema kelo gik machalo kama to gibende mano part gi ok wanyal wacho ni giriambo nikech gidhi gi somo koro wan mar methni to nyaka wadhi godo mana mbele nikech eh, kaka entie nikech wan bende opuonjwa gi joma wan be mine miting'e ting'a moti moti kimbe gi wedegi nyaka kwarwa ne ka ne jaduong' moti ne wacho awinjo kaka wacho to ambe jo Baraton kaka ne anyisi jo Baraton gi jo Maseno University higni mang'eny kabisa sani ne gibiro ka ne giyuda koro kane gibiro ne gidwaro mondo amany negi mine moti miting'e ting'a gi jodongo moti Sani koro giseonge te, moro ema notho higa mokalo. Koro kanyi makwanye wachini, ineno? An makanyi makwanye wachini. Koro, donge koro amba donge wachini? Donge abende wachni bende awene ng'ato? Ko jowagi bende winjo samoro ka kata thinda ma joga man kagi. Ineno ka sama wacho kama to gibedo buta machiegni. Gimbe koro sani ka ng'ato bire bira ma ok antiere to ginyiso eh. asewene piny ngima kendo koro antiere piny mangima chieng' moro mm. an bende koro a ah, mama moro ne nitiere mama Sara mm. nonyisowa sigana mar pi mar nam mar simbi mm-hmm. nowache kama kama kama koro piny ngima be koro kore kara nitiere mama moro mama Sara manyalo wacho mm. mong'eyo sigana mar simbini koro an bende jopiny winja Nyithinda bende biro winj, winja ka gin bende gikopa kopa mos mos nikech piny ni to ji ok sike. Chieng' moro ipo ka koro gin be gikwanye mana kamano. Nikech kwara be ne mana kamano ne kwanye mana ka. Ne, ne ugoye kwa winjo. Eh. Aonge mathoth man mak mana duoko ni niro kama na inya mama Sara kuom bende go koda mbaka kama endi Ajwang Junior. Ero kama. Ayudo ka amor, amor kodi. Abor kodi nikech sani e ikini dholuo yani dholuo fuond madongo dongo mane ok iwacho na gagi a ukia gikia gikia gikia kabisa Ramogi juok Ramogi ni kuoma ono mi awacho ni anajwang junior ni kora monga jwang kadi poni ok na jwang senior ah, ana jwang junior kesine the nonsense kabisa senior ni tidonge amen juogi eh. mar Ramogi Ajwang' chande. Eh, yeah. Awinjo ka ni kuoma ema miyo atimo sigande Luo mondo bende ami joganda Luo eh. ong'e piny Luo gi gima notimore iye. Aonge mathoth mana duoko ne mama erokamano kuom sigana mamit wan kaendi kendo bende abiro teri e dho e pi kacha chande wago mbaka kendo kod baba. Ka en bende on ma Nyasaye we juogino endi owuogi mondo bende wamed yango mathoth ahinya e piny Luo. Pile pile ang'isi ni kaendi e kama nigi dwoko mari mar sigand Luo duto te kochakore goyo mbaka keto wechego eki mag ohala wechego eki mag ohala e ong'ala motelo kendo bende ng'iyo ni wakeloni kanyo endi chenrogo eki mag chike Luo sigand Luo Oriti masani warom kodi e dho oyawo kacha chande. Oriti to erusego maber. An bende amor oriti no endo. Mak mana ni adwa paronu gimoro jo, jo Ramogi. Ni puonju mar sigana mar pigini En kod weche adek monego kik awewu ka uwinja kama uwinjane. Wachnwa. Koro wuo kore king'iyo kacha cha. Wach mokwongo en riembo wendo. To kendo ka wendo limi, we ng'iyo kaka wendo orwakore, Samoro inyalo dewo wendo morwakore maler cha idwa rwako ka irwako mana jachien. Mm. Sama inyalo dewo wendo molil cha mondo mi iriembi mm-hmm. ok irwake to ka iriembo malaika. Mm-hmm. Malaika mano limo wa pinywa kata chuonyo ka to ne jogi noriembo mm. to noging'e ni giriembo malaika. Mm. Koro wenda wenda molimi Kik iriemb wendo. Riembo wendo okelo hono e Karachuonyo ka, waneno ka ji notho ka molal ma pi ma nam emoduogo. Wach mar ariyo en wich ma jawil. Kane iwinjo history kaka nakelonu, nakelonu godo kaka Nyamgondho wuod Ombare, wiye nowil gi kama noaye. Sama onyalo yudo ka ng'ato ochandore gi nyathi, well wisher moro ema opuonje to kosesomo oyudo tich, wiye owil kata gi jonyuolne. Koro kik wiwa wil gi kama watimo nade, ka monwa ae. Par wach mar adek, weche ne anyiso ni gin weche adek. Wach mar mar adek modong' malit ahinya ni kong'o ok en gima ber. Kong'o okelo omiyo joka onimo, kong'o ochako kelo wu- wu- nyamgodho wuod obare wiye owil eka mano ae ma mwandu olal modong' kaka odong' mana stachud kama odong'e odong' ka koro en ng'at moro ma odong' nodong' ma koro kochako oduogo Odong' ka en ena ng'at moro modong' e dho pi kaka yien motuwo. Omiyo weche adek go mak ni kik iriemb wendo, kik wi wili kama iaye, to kendo kik kong'o rach, kik imadh kong'o. Kata obedo ni omit ni wachal nade kong'o rach. Bang' winjo weche adek ma gin puonj moyudo e sigana mar bende Simbi Nyaima, en dhako achiel manodhi momiyo wayudo suna Migori nying ma bende awinjo e tielo mokwongo kaendi kigona sigana noendi mar bende Simbi Nyaima odhi olimo otimo limbe piny Suba mano endi Gwase kocha chande ma bende olokore e kanyo endi ng'ama ono mokalo weyo nyamgondho wuod Ombare bang' bedo gi mwandu ne ok okonye nikech nomadho kong'o waduto te wane ni watimo ma kare seche duto te kendo bende wapogore gi gigo eki manyalo miyo wadonj e andaki malichie miwuoro. Ka ok kamano to aonge mathoth mak mana duoko ni erokamano kuom yie mondo bende iketa e J Media. Mano e tani chenro en an Ajwang' Junior kaka pile. Waromo kodi tendo machielo kendo ne sigand Luo mamoko. Maendi osirni kod bende Macho Jaramogi. Oriti masani. goyo mbaka kod mama Sara, wayudo jaduong' Joseph ma bende leronwa mathoth ahinya kotenore kod mong'eyo e wi Simbi Nyaima ma bende osebedo ka odong' ono e piny Karachuonyo, kendo maendi e gima jaduong' wachonwa e wi Simbi Nyaima. Erokamano ahinya nyikwa Romo Gajwang' kaka ne asingoni ne wabiro go mbaka kaendi gi jaduong' kaka ineno ng'ewa kaendi ma Simbi Nyaima kaka bende abedo kasingoni kanyo ne abiro bedo kakelone sigana mopogore opogore. We wachak anena kaendi kendo jaduong' ong'isowa ang'o mong'eyo kuom Simbi Nyaima. Nade? Eh. Iluonga ni Joseph Oluoch Bolo. Eh. Joseph ma wuod Karachuonyo ka. Wuod Karachuonyo, wuod Kanyandier ma Kogweno. Mm. Eh. Koro ang'o ming'eyo kuom Simbi Nyaima kae? Simbi Nyaima ni mm. en aena hono mane otimore. Mm. Eh. Ne mier mane ji odakie kaka koro Maluk moaye cha. Eh. eh ma ne dala ng'ato te. Gin aina dala. Eh. Eh, kaeto sigana mayudo chien kanyo ni no eh, miyo moro nobiro mama mano biro ka niluongo ni anyango nyar gwasi anyango nyar gwasi eh mm. nolil nodung' ne suche rach mm. koro jaduong' ni ne en gi mon adek mm-hmm. dhako maduong' ne bedo diere mm-hmm. achiel ne bedo tung' korachich achiel ne bedo tung' koracham mm. chik joluo mm. eh Ee, nyachira kia gi moko be giluongo machielo cha. Chira, mikai. Mikai gi nyachira to gi. Mm. Machielo cha morwenya. Mm. Ee. Koro mago ni kedo ne gi kendo bende ni keto maduong' diere. Ee. Kata mier wagi kidhi tindo ka dhako maduong' miketo ga diere. Mm. Ee. Koro kane nya migo nyagwasi obiro Koro anyang'oni ka odonjo e dala ni higa gana achiel mia abiriyo gapar gabich. Gana achiel mia abiriyo gapar gabich. Eh, Owacho ni 1715. Eh, kane odonjo ka, jok mane odak ka niluongo ni Kawaswa. Eh, Kawaswa gin joma noa Kano. Eh, kane odonjo ka, ne en mama nolil mane dung' mane suche rach. Kane odonjo e dala mokwongo, nodhi oyudo ka jodongo madho kong'o kanyo. To openjo jodongo niya, to kurwaka? Jodongo noriembe nikech nolil ok orwake. Kodhi e dala mar ariyo to be oyudo ka ji madho kong'o kanyo. To openjo jogo ni dang' urwaka? Jogo oriembe ok orwake. Kodhi e dala mar adek to oyudo mama moro gi nyithinde ariyo. To openjo mama dang' irwaka? Mama noyie, noyie morwake. Kare kirwaka to miya chiemo, miya, miya, miya pi. To ka, ka ng'ato kwayi pi timiye ang'o? In apenji. Ka ng'ato okwaya pi inyalo miye nyuka. Iyudo correct. Iyudo imiye nyuka. E, mamano notimone kamano momiye chiemo mochamo. Koro mamano kane oserwake to openje ni be in gi chwori? Eh, chwo- Ni ka en gi chwore. eh, ni en gi chwore. Koni eh, to chwori ni kanye? Ometho e iye, e- e iye kuchocho gi jodong wetege. Dala moro kanyo omethe kanyo. Dhi iluong naga ane mondo obi ane ira. Koro mama cha oor mama norwake cha odhi oluong ne chwore. Kochopo ir chwore to ok ng'e ni ka- ka- ka- ka- kama ne mon methe, kama chwo methe ok idhi machiegni, ibedo gi chien kiluongo ng'ato. Joma mine ok oyienegi bedo. ok oyienegi bedo kanyo. Koro kane odhi to koro chwore ah, wendo moro cha ogwel gi chien, dhi wendo ch- odhi oluong ne we- wendo cha dwarore mondo odhi ane dala ire, odhi nyise wach moro. to kochopo ir chwore chwore koni wendo mane wariembo cha eh dog dala koni mama na an okabi an pod amadho kong'o odok dala onyiso wende ne cha ni ok obi en pod omadho kong'o ore mar ariyo dikone chwore mondo obi kik otamre to ka chwore chako neno kone ni chak iduog ka kendo wuog e dalano gi mamano ka iyudi kikete kanyo to abiro rodhi roth kisumo Mama noduogo onyiso wuode cha ni wuon dalani okoni aika to koyudi to obiro rodhi. Koro para para odhi mar adek mogik kodhi mar adek mogik chuore konene ok openje gimoro ochako kaka kom nyaluo e, to gi jok mane metho ka ochako go chiege no nikech okethone gimoro nogoye nogoye go Kisumo nochwade kweli kweli. Koro kuduogo dala ma wendo cha nene ka eh nyamera mitimo atima remo ni an ma jiemo ni. Idwa neno gima dwa timore kar kae. Ong'ise. Ong'ise. In koro wa- kaw nyithindi gi wawuok ka to kik ing'i chien. Koro ka sama gichako wuok no- weather nochako change kaka ineno ni. Pi moko wuok piny, polo be mor, piny be yiengni. Koro koth nochwe, koth nochwe, koth nochwe. Rombe, gwen, dhok, punda kila kitu nonimo ka. Emomiyo iluongo ni yaima. eh, nyaima en kama odhi piny eh, to simba to simni mag yawuoyi kaka kitwa kigero ot nyaka wuodi ger ne simba koro kama macha konelo kane ing'e ing'ene kuma noaye cha koloko ng'eye to oyudo ka gino olokore nam nyaka chil kawuono Eh, olokore nam ni mae nam no simbi nya man ngewani eh, Koro kamano e kaka ne simbi oloso ka mano kaka simbi nolosore eh, Eh, i- i- Eh, wasungu nobiro ka 1992 ne antiere 1992 eh, ne gidwa pimo tutne mm -hmm. ne gikano gik moko mana dalana mm -hmm. koro chieng' mokwongo gidhi gi bot gi tol mabor nyaka e chunyu kuchocho gidhi gi bolo tolno mhm. modhi molal mar ariyo be odhi molal mar adek be odhi molal ma tutne chaka pok oyud nyaka sani mhm. kato rech bende gikelo mana Mombasa nokel kae ka be nyalo survive ah, rech ok odak Otieko dakika abich to rech otho. Mm. Eh. Koro rech ok nyal bedo ka. Ok nyal bedo ka. En mana winy kende ma bedo ka. Mm. Eh, le moro moro ok nyal bedo. Ok nyal bedo. Mm. Kata ogwal. Kata ogwal. Onge. Onge. Uh, to tut ne be pok oyange. Pok oyange. Kawuono. Mm. Koro nitie ndalo modung. Mm. Ndalo modung ahinya to kare chon wayudo cham ndi. Kodung to piny chiek. Winjore nyaka Omabei kata Oyugis. Mm -hmm. Eh, otwodo moko lake wiye kaka mineno mago. Mm -hmm. Obiro biro mopoto kamae. Mm -hmm. Eh. golo arufu kweli kweli makata ka kibed jomoko wacho wan wachiemo chiemo kata e ot wawinjo oko timo gimoro ndalo moko wasungu nodonjo kane oridore ni chako biro nene ne gichako mak um, um ka gidok adoka malo ne ok gidonjo iye ka nanyiero kweli kweli eh. samudung' ni endi eh, koweyo chiek mar piny ang'o mok ber mane mubiro wuok Mane mokelonwago? En ana chiek mar pinyno kende. Eh, eh, to pigni be en yath. Mm. Aneno ka ji loka cha ji tuome jomoko tue kitamba chalo jo Legion of Maria jo Joroho biro ome, gidhi gilemo ne ji e kanisa. Eh, koro nyiso ni en gi teko. eh, jo- joma aminiga to en gi teko. Mm. Jomwa amini kuom pi. Eh, kaka rwa kae wa- olwor gi kanisni auchiel Mar ja SDA ni ka, moro be ni loka kocha, Catholic be ni loka kocha, moro be ni tung' kocha. En kanisni oluore mokete e diere. Mm. Kanisni oluoro eh, Simbi kae. E, e, mokete e diere. Jomoko be kosedhi kode e miechgi, gi- giluorogo miechgi, gikuoyo gikuoyo ni golonegi kisran. E, an be ora moro ne Mamo gado ni sigana cha. Ne jajuok siko chando go chando chando go. Koro no notero pino wadgi no. Nodhi kwe dala. Nongiso no wadgi no poko chako neno ngano kendo. Onyalo remo nyaka jojuogi. Ni nyaka jojuogi giwacho kamano. To imbi setemo. An podi. Podi. Eh, an an jadwend. Eh, eh. in pok itemo uh, to koro eh, kaendi seche ma welo biro kata bende seche ma eh, welo timo limbe kama endi be nitie gima joma odak e alwora kaendi yudo kaka gino endi ma seche moko nyalo miyi sabun moro gima kamano endi be sirikal oseketo gima kamano eh, eh, sirikal biro ket machiegni to kosechak luore ibiro ka koro ji biro ng'ado koro gidonjo e iye eh, sani to pod, pod wayudo matin tin Ka iyudo wendoni moro ibiro igodo ka koro wabiro kodini ka miye gimoro eh. Bang' miyo chande wuok ah, eh, kaendi ochomo kanye to be nonene kamachielo? Miecha ka nowuok nochomo kamoro yo Migori Mano miye gi nyithinde ariyo ne gipogore. Koro kono wuotho awuotha nyaka Migori, koro nodonjo e bungu moro kanyo. Koro suna ne ka nyithindo, suna ne siko ka nyithindo, koro nyithindo pamo lwetgi, min gi nyithindo pamo lwetgi kamae, pamo lwetgi kamae. Koro min gi kone nyithinda, ma e suna Migorie. Emomiyo niluonge ni suna Migori. En nong'ado loka nam ma nyaka odhi kodgi Nyerere Tanzania kocha. To machielo mano ketho kae anyango nyar gwasi ni. Nodonjo dala moro yudo ka jage moro kwayo kanyo. Ojuotho jage to penj nokwane ng'ato kod penj niya, dang' irwaka? To ng'ano kone niya, ka to no. Ka to no tiende ni kano. eh, ni tiende kanyo ah, no, ok onyal dak ok anyal rwaki abiro miyi jatichna matiyo kar kani idhigo turgi gi gine piny abalweni kocha ema udhi udago kaka nomiye jatichna ne gidhigo nodhi orwake kucho cho ma jomoko koni kucho bende onyuolo nyathi achiel emomiyo kidhi piny abalweni koth ng'eny sa te eh, kuonde st- Cranston bende kuna to pok adhi eh, Koro ng'isoni maka ne gweth mano a koni. mano a koni Kaka sim, kaka piny luo kae wan gi onni mang'eny. Nitie kama iluongo na eh, gidene kit mikayi en ei seme. Eh, kit mikayi. Magi duto ne obiro gi honni gi. Gimbe gin gi onni onni gi. Kato moro be iluongo ni Lwanda Magere be ni yo Kano koni. En be en gi onni onni ni mare. Odera Kango bende eh, wawinjo gini onni ng'eny. Gor Mahia gini gi be ni gi onni. Ee. Magi eki kata bende seche mane magi duto timore e, diere mane bende uh, nyar Gwasi Anyango e, nobiro ma bende no oriem mokalo ma kaendi oling'ore kama endi. E, magi duto iparo ni ne gin ko gweth ma Nyasaye koso ne gin mana teko moko mag, mag piny? Koro kanye ma apa ni Nyasaye nochwadogi koro. Ochal gi sigand ng'ane ne Lut e, manoriembi. E, Mondike muma cha. E mondike muma cha. Hmm. Eh. Uh, ang'o gini go eki ma ben seche moko eh, inyalo paro ni uh, kotim samoro simbi kaendi inyalo bedo gi lokruok e moloyo kaka sani koro wanene ne sirikal. Gima ibiro tim. Ma sirikal nyalo timo mondo lok uh, simi kae. Ibiro ger gate gene moro ni ka kata ofis moro cho loka cho be ibiro ger em ka koro ji biro to kelo ne ji pesa jo, jo community, community ma kae bende ginyalo ndiko go ji eh, eh. Kaka ng'at achiel kuom jodongo eki ma bende odak e alwora mar Simbi Nyaima kaendi, uh, ok ang'eyo ni uh, bende nitiere gimoro ma Simi oseloko e kit ngimani nyaka ichak kelo sigana? An Osimbi ni okonyowa gi bala. Pi be kobiro to wauso ne ji kaka ineno ni. Eh, be konyowa. Gini uso koro. Eh, eh, eh, kaka ineno jo- jok obiro ome. Koro i- imiye gimoro matin. Eh, kata ka eh, t- 20 liters ng'ato mi kata siling mia achiel, mia ariyo. Eh, mano igo mana ohala bende. Wuon dala mane bende eh, Nyagwasi nobire ni endi. Inyalo paro ni nyinge ne ng'awa? Mano ima piny kae. Eh, kama koro ni Omolo. Niluongo ni Omolo. Mondala ne en Omolo. Eh. Omolo ne nigi yawuoyi. Yawuoyi to ok awinjo. Mhm. Mm. Be nitiere familia ne moro amora are chieng'no iria bende samoro dong' claim ni gin nyikwa Simi? Ah, jok manodak ka Nakuru ni gin ka Waswa. Kaso moko be ne bathwa kae. Ne gidar ka. Eh, eh, negi joma noa Kano nodak kar kae. Mhm. Eh. Koro familia mar eh, Simi ni endi en Kawaswa. Eh, Kawaswa. Gino timore sana sana en mia adek gochiko. Mosekalo. Eh. 2017 15 minus 2024. Mhm. Ibo yudo ka en gi mia adek gochiko. Mia adek gochiko. Mm. Igni osekalo mang'eny. Eh, mang'eny. Nyaka notimre. Eh. Uh, koro aluf adek. Higni aluf adek eh? higni mia adek eh? ee eh, mia adek gochiko e, e, inyalo paro ni kaendi kiweyo aneno ka nitiere winy moko kocha chande tung' kacha seche moko ibiro kae iyudo ka gipong' apong'a pigni kweli kweli gi a Nakuru uh-huh. moko be nyuol dek nato nato in Tanzania uh-huh. eh sani ncha gidok nitie ndalo moko ma kichiemo iduogo iyudo ka ging'eny mok wache mm. mm. Gibiro ang'o makelo gi? Nitie sama gibiro koso gibiro abaya seche te? Gia kucho ka chiemo ma kocho rumo koro gichamo kute kuonde gi. Ging'eyo ka nade? Kose biro adek kata ang'wen to dok omo jowetegi kendo. Gifuyo? Eh, gifuyo. Okay. Mm. Gidok giomo jowetegi. Eh. Eh, en ang'o minyalo wacho ne ah, bende jogo kama pok otimo limbe kae ndi gombo ni mondo gibi ber mane ma kata bende ang'o minyalo wacho ne gi mondo gin bende gitim gibed gi siso mar biro ka gidwa ni gibi simbi kae en nitie ber ne en kama ywe- ka- ka ywe nitie maber inyalo miyi sigana eh, en, en gi berne bende eh, warite maber eh, koko be onge eh, ji rwako ji maber eh, Sama koth ochwe, be nitie samoro ma ka koth ochwe matek to uwinjo ka un gi bwok nikech eh, iyudo ka koth ema nomiyo ka onimo. Eh, be- be- Inyalo bedo gi bwok samoro koth cha oduogo. a- waonge bwok eh, Jomoko be wacho ni sama chieng' rieny eka omedo pong'. Sama chieng' rieny? Omedoga pong'. Mhm. Eh. eh to chieng' ma chieng' rienyno in be iseneno dalili moro ni pi omedore? Eh, sani to nyicha opong' ka ka kae nyicha anena pige pige pige. Mhm. Eh, pige pige. Mhm. Eh, to en pige chorre mana matin ok bi maduong' ahinya. Eh. Nitie sama pi dok e piny. En ten ndalo moko dok e piny. Mani. eh, ka dwe mar ochiko gini apar gini kanyo kato ka be ijoye bala bala en chiemb dhok iole e cho bala nitie e, bala nitie mm. e, mon gologa gologa mm-hmm. en igole gi oko oko mm. e, koro ijowe kama okunyore cha kacha cha mm-hmm. e, kama ineno miwa ni gine ng'ich cha mm. mm. e, sama Koth ng'eny to ok gole nyaka chieng' rieny kabisa. Nyaka chieng' rieny. Eh. Ka bala tuo ti eh ikunye. Mm. Okunye ichwere. Ichwere achwere eh, gimalo. Eh, eh gimalo. Mm. Mm. Uh, iwacho ni sama odung' to piny chiek mano e wala kende moyudo eh, mano moyudo erokamano ahinya adwani mondo were watiek chenro kaendi nikech adwani mondo wakaw pichni ka wang'is jopiny kaka kaendi ichalo in gi eh, eh, lony sana e wechego eki magi mag bende leronwa kaka simbino obedo kind formed gi dho mbogo. Wachore ni ka ne oling'ore ne en got gi josomo. Jo Maendi inyalo yiego kote kose iwache ang'o? Wanyiso ni ne nena ne ok en got, ne nena kaka kor kuma wabede malo kucho. Ne nena dala mane ji odake mier. Eh. mano ling'ore ling'ore to owuok got koro eh Aonge mathoth ahinya ka inyi kora moga jwang' jaduong' oseleronwa kor ka kore aparo ni bende yudo mathoth ahinya kotenore kod simbi nyaima ma bende yudore kaendi wan maendi kanye ma gweng'ni en karachuonyo

Adek. Adek. Eh, kiluore gi tielo. Kiluore gi tielo. Eh, yono luore michak iduog nyaka. Mano diameter mare. Eh. 3 km. Eh.